हे नहरा में खाना ढुकल छौ कहियो भाइयो नहीं आबै छौ लै ला नहीं मारी मैं नहीं मारी एकेटा बोरी आ जेगे ए, दुईटा पोख ककरा रहे छै रे भैया खसुआ दिन लगवा रे कपर जरुआ चल निकल ना जल्दी निकल निकल ना वो ना पता जा छी चल निकल हमरा घर पर निकल राना बालू तू बेटा के एक दुई तीन तोरा एहि घर में रहनाइ दुर्लभ छौ बालू कह दियो जो कर लियो जे हमरा लेकिन नैरा नहीं पठा हम नैरा नहीं जेबे नहीं रे खाय ला नहीं भेटे छौ खाला ढुकल छौ मैं बियाह कर दल के मैं बाप मर गेले भै भौ जाय ल ककरा आशा रहे छे के रह दे छे कोन भै भौ जाय नैरा म आर हमारो के मैया राम बना लई चना डालानी राम बना लई चना डालानी कनिया से करे छे अलग लियो जी। कहे बाप रे बाप कहे यहाँ का बाद कले जा सनक सनक हम नहीं ये नहीं उठे ये जाओ ना कोई ले आप दोसर का हम हम अखनी हमरा से माया- प्यार या दोसर करबे तो दोसर से प्यार हो जाए जाओ मांगे अरे रामलाल इहो आब ऑर्डर दे दिल के हमरा चल से कहल का कहलियो ना दुइये चोट लगले तो अब नहीं कहल के क्या लिया तीन चोट में तो छुलकले भाग जाइए अब तो ऑर्डर दलको ना क्या लिया हाँ। चल गो बाप गो आबू केहन मजबूत हेतै के आ जब धड़ फड़ा के मोटकी नहि कए दिअ धड़ फड़ा के चढ़ देखी हमरा तऽ देह जरल छै पता पति लऽ तऽ मोटकी हो पतरकी हो आ घेगी हो आ दोतलाही हो हम तऽ करबे करबै चल छोड़ दे ओकर ओकर पिया बजा बजनिया के छोड़ दे चल घर चल चल करबे तो करबे इहे तो किसान अगर भर दुलही चली अल तो सारे परिवार नाश भा जते अरे भर दुलियो येते तो फिर धिया पुता हदर चिकन ठोपी का राय का की करबे हमें आरती देखेबे ओकरा चल चल वो ना बवे का मुआफते चल अगे मोरे के नाम नहीं ले कही गे हे देखी चल मना की ताके छी हो ना माथा चल रहे है अगे हमर डार्लिंग डार्लिंग वाला बाप रे बाप कना से गो भैया अ, कैसी रे अनिया ना आबै छिए हेलो गो वाह

पहिलुकवा ठीक छलक ई ठीक छै एकर मन केहन छियासठ पैंसठ के छै कनिया कहू ने हमरा जे छै हाँ बियाह करला एक महीना भेलै हाँ तब तेसर महीनामे अगर तीन टा छौड़ा नहि भेलै हाँ

बाप रे बाप म्या हला सुनू कहू ने सुनै छियै रे रामलाल हाँ आप कते मन खुशी जे करी खबी के आ मन खुशी भेली हाँ। लेकिन तऽ ओकरा से कम छै रे उहे सुख गेल रहे जेमे खूने न रहे आ ई तऽ खूनगर छै ने मोटगर डटगर छै से तऽ खून गऽ छै कि जवन गर एके दिन आ उठा कऽ बाजार दे तही में कदे इहो खतम छै ये सुने ना हाँ यो कहू ना सुनै छियै हमरा माय का सब दिना बोलिए कि हाँ तब तेल ला का जात में आ हाँ मैं जावा नहीं सुतते तावा हाँ नहीं सुतब सेहत में क्या भए जात यौ किया नहि हेतै भए जेतै ने हँ भए कहियो ई कार कौआ हमरा टांग में तेलो टा दाना दऽ एकटा पानिओ खाइत कला भरि कऽ गौरव लागि जैतियै तऽ नहि दैतियै बेडहन इएह छै बेडहन आब हम चलि एलियै ने कनिया सब किछु आब सब दिन भनसा करिह हाँ, आ भैया। पहुनका बात पर तोही खैया पछुनका हमरा दिया पाछू से ठीक हाँ, भैया, हम पहिलका तेने हमरा है सौस देखिया। छियै। हाँ पुतोह जे भनसा करे छै तऽ पहिने सास ससुर भैंसुर के ननद के खाना खियाबै छै ई बुढ़िया उल्टले पढ़ाबै छै कते दुलारू तुरंते ऐ धिया पुता छै नहि बुझै छै तब न रहते आ ऊ रहे तोरा अस्सी वर्ष से बूढ़ी भए गेल रहे ऊ ढांग भए गेलो आब गेला ऊ अब हम चल जेबै तऽ फेर ओकरा गप अहाँ किया निकालै छियै बीच मे बाप हम रे बाप। बात करू ने हमरा या रे एक हाँ तऽ ओकरा बात करै छै हमर अगाड़ी मे गोवा गो गो ठोर कते चमकै छै गो छमकब नहि तऽ बाबरी ये लिपस्टिक लगेने छै कि गुलाब जल केना नीक लागै छै ने लिपस्टिक नीके नहि लै छियो से खतरा हमरा ओह कथी छै रे अपनो के निंगार याग लोग देखे ना लेर नहीं छुबा सके देलियो हर दिया रे हेते टेंशन नहीं लिया किया आँख लगाबै छियै हमरा मैगी हां कौन

भऽ गेल ओकरा नहि अहाँ जाबे रहबै तब ओकरा हम हेल पे हदिया करैत रहबै हेल चक्राइए करैत रहबै अहाँ टेंशन नहि लिअ ओकरा प्यार नहि करलियै नहि झूठ बोलै छियै एगो माय के फॉर्मेलिटी पूरा के लिए गो अग्नि तलिक सरिया के मुंह टा नहीं देखलिए ओकर ओ ये गे सुगा गे

बाप रे बाप ओकरा तऽ नीकसँ बात नहि करलियै प्यार नहि करलियै ओकरसँ नहि तू दुनो डाना देखलिए ओकर ओकरा छोड़ देलिए ओने ओकरा लाखनी देली कि जो ना अपना आरके मजा से सुतू ना अच्छा मैं भोर में उठते अपन जेते बाहर ना पोखर झांखर आ कनिया ठकवाले रहते अपना घर में ओहिना मोरते सर